Wel, bore da bawb a croeso cynnes iawn i'n gwasanaeth Cymraeg Bromadrin y bore yma. Mae heddi yw Sil y Drindod, y diwrnod pan dyn ni'n canolbwyntio a Dyw fel tad, mab ac ysbryd glân. Byddwn yn defnyddio gwasanaeth wedi ei baratoi gan y Esgob, Esgob Andy, felly dechreu ni gyda'n geiriau cyntaf. Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn bobl sanctaidd. Yn dwyn i undod yng Nghrist ger ei fron mewn cariad. Gras gogoneddus Duw, yn rhad rodd i ni yn yr anwylyd. Rydym yn mynd i dechrau ein gwasanaeth gan canu emyn arbennig o dda, emyn am y Drindod, Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd. Diolch yn fawr i Mandy sydd wedi chwarae'r piano a Naomi sydd wedi canu i ni.

Dyn ni'n troi at weithred o edifeirwch. Drwy gydnabod ein pechodau a'n hangen am faddeuant, rydym yn gofyn i Dduw gymryd y cam cyntaf yn y cyfarfod hwn. Trigger ha wrthym, o Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni, o Dduw, dy drugaredd, a dyrwyn ni dy iachadwriaeth. Bydde di Dduw ein Tad, fadda i ni, a'n gwared oddiwrth ein holl bechodau, a rhoddi i ni ras a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. Dwi'n mynd i darllen y penod olaf o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan a'r adnodau, a'r adnod, adnodau olaf hefyd. Dyma Matthew 28, adnod 16. Aeth yr un disgybl ar ddeg i Galilea, i'r mynydd lle y trefnodd Iesu iddynt fod. A phan welsant ef, addolasant ef, er bod rhai yn amau. Daeth Iesu atynt, a llefaru wrthynt, Rhoddoid i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch, gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan eu bedyddio hwy yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, yr oedd fi gyda chwi yn wastad, hyd ddiwedd amser. Gwrandewch ar y hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i ddiw. Bendithiwch y tad, y mab a'r ysbryd glân, sy'n deilwng i'w foli a'i ddyrchafu, byth bythoedd. Prynais anreg i Naomi o'r wythnos diwetha. Dim ond rhywbeth bach i'w ddweud rwy'n dy garu di. Dwi'n gwybod, gŵr mor dda dwi. Jigso oedd. Mae wedi bod yn amser hir ers iddi wneud un, Ond dwi'n gwybod ei bod hi'n ei hoffi. Dwi'n disgwyl bod lawer ohonoch chi'n ei hoffi nhw hefyd. Ond nid jigso gyffredin oedd hwn. Dyma hi. Dim ond blwch bach, a dim ond 70 darn sydd ganddo. Ond does dim llun ar y bocs. A dewch i mi ddangos darnau i chi. Dyma nhw. Maen nhw wedi gwneud o blastig clir, pob un ohonyn nhw. Nid oes llun i'w wneud, ond maent yn ffitio gyda'i gilydd fel pob jigso arall. Allech chi weld pam mae dim ond y fersiwn 70 darn y brynais? Nid yn unig nad oes llun i helpu, ond nid ych chi'n gwybod a ydych chi'n dal pob darn y ffordd iawn i fyny. Ond do'n i ddim yn rhy angharedig. Nes i ddim prynu'r fersiwn lle roedd nhw wedi rhoi pum darn ychwanegol yn y blwch, darnau nad oedden nhw'n ffitio i'r jigsaw o gwbl. Wrth gwrs, cwblhaodd Naomi y jigso yn gyflym iawn. Dyma tystiolaeth. Heddiw yw Sul y Drindod, diwrnod sy'n cael ei ofni gan bregethwyr ledled y byd, oherwydd eu bod yn meddwl bod disgwyl iddyn nhw esbonio'r Drindod. Yr athrawiaeth sy'n dweud bod Duw yn dri ac yn un. Duw'r Tad, Duw'r Mab a Duw'r Ysbryd Glân. Tri pherson, un Duw. Sawl pregeth o Drindod ydych chi wedi eu clywed? Ydych chi wedi gallu ein deall yn llawn? Na fi chwaith. Efallai mewn rhyw ffwrdd fach, mae ceisio ddeall y drindod fel y jigsaw hwnnw. Dyn ni wedi cael rhai darnau o wybodaeth, pethau y mae Duw wedi ei datgelu amdano ei hun i ni trwy'r Beibl. A gallwn weld sut mae rhai ohonyn nhw'n ffitio ac yn gwneud synnwyr. Ond, hyd yn oed pan rydyn ni wedi eu rhoi nhw i gyd at ei gilydd, rydyn ni yn pendroni, Ai dyna Duw? Ydyn ni mewn gwirionedd wedi cael llun o Dduw? Oherwydd ei fod yn ein gadael gyda rhai cwestiynau, efallai mwy nag oedd gennym ar y dechrau. Ac fel fersiwn angharedig o'r jigso na phrenais i, efallai y bydd rhai darnau nad ydyn nhw'n ymddangos yn ffitio. Mae'n gas gen i ddweud, ond os ydych chi'n meddwl bod y drindod fel iâ, dŵr a stêm, darllen Pregaeth Poblogaidd, yna, er ei bod yn delwedd mor braf, mae angen i ni daflu'r darn jigso hwnnw i ffwrdd. Oherwydd, mewn gwirionedd, mae hynny'n rhy agos at heresi hynafol am y Drindod o'r enw Modalism. Ydych chi eisiau gwybod mwy? Wel, byddaf yn falch iawn o siarad mwy â chi amdano, ond peidiwch â phoeni, nid dyna lle mae'r pregeth hon yn mynd. Er gwaethaf y ffaith bod y Drindod yn elfen sylfaenol bwysig o'n ffydd, mae'n parhau i fod yn ddirgel. Mae'n gofyn am ffydd er mwyn ei dderbyn a'i gredu, ac nid yw hynny'n beth drwg. Ond, mae'r darnau jigso yn dal i ffitio gyda'i gilydd. Ac mae Duw dal wedi datgelu ei hun fel y Drindod mewn Undod. Roedd geiriau Iesu yn ein darlleniad yn cyfarwyddo'r disgyblion i fedyddio pobl yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. a hefyd wedi dweud wrthyn nhw am ddysgu y rhai maen nhw'n eu bedyddio, ufuddhau i bopeth rydw i, Iesu, wedi ei orchymyn i chi. Un o agweddau allweddol y Drindod yw ei hundod. Ac, yn enwog, wrth ddarllen geiriau Iesu yn Efengyl Ioan, pennod 17, wrth iddo weddio yn yr ysbryd i'r Tad dros yr holl gredinwyr, ei weddi yw y gallem ni fod yn un. Mae yna rhywbeth am ddelwedd Duw fel y Drindod mewn Undod sydd i fod i gael ei adlewyrchu yn yr Eglwys ac, yn wir, yn ddynoliaeth. Meddyliwch am stori Adda ac Efa. Sut y cymerodd Efa o ochr Adda, rhan ohono, i fod yn helpwr. Nid gair nawddoglyd ydy hynny. Fel y gwelsom gwpl o wythnosau yn ôl, mae'n air a ddefnyddir i ddisgrifio'r Ysbryd Glân ei hun. A, phan mae dyn a dynes yn ymuno eu hunain, maent yn dod yn un. ac fe'n gwnaed arddelw Duw i'w adlewyrchu. Dros yr ychydig fisoedd diwesaf, rydym wedi gweld llawer iawn o undod. Bu ymchwydd o undod, ymdeimlad bod pobl yn dod ynghyd i ymladd y feirws hwn. Ond yn fwyaf diweddar, tynnwyd ein sylw at diffyg undod yn ein byd hefyd. Mae marwolaeth George Floyd yn America wedi dwyn yn ôl y ffocws sydd gan hiliaeth ar ein byd. Nid oes unrhyw awgrym y byddai pob person gwyn yn y sefyllfa honno yn gwneud yr un peth ag y gwnaeth y heddwas hwnnw i Floyd, penlinio ar ei wddf am wyth munud a hanner wrth iddo alw allan na allai anadlu. Ond mae ail-adrodd straeon fel yr un hwnnw, nid yn unig yn America, ond ar draws y rhannau o'r byd sy'n edrych mor debyg i'n rhai ni, yn syfrdanol. Mae unrhyw agwedd ar ein byd sy'n dangos unrhyw fath o wahaniaethu yn erbyn unrhyw un yn seiliedig ar liw eu croen neu unrhyw agwedd arall ar ei dynoliaeth, yn afluniad hyll o ddelwedd Duw. Ac os ydym o'r farn nad oes gan hyn unrhyw beth i'w wneud â ni, yna mae angen i ni feddwl eto. Nid dim ond oherwydd y byddwn yn sicr o ddarganfod, os mai gydag ynestrwydd gallwn edrych ar ein hunain a'n rhagfarnau, ein bod yn gwahaniaethu yn erbyn pobl. Ond mae angen i ni feddwl eto oherwydd fel Eglwys y Drindod, fel dilynwyr Iesu, rydyn ni i fod yn oleufa disglair undod i'r byd, gan adlewyrchu cariad Duw yn y Drindod, yn y cariad sydd gennym ni at yr holl bobl, ar gyfer pob person. Nid oherwydd ei berson yn ei bod yn berson da, yn berson clyfar, yn berson cyfoethog, yn berson Prydeinig, yn berson Cymraeg neu yn berson gwyn. Ond oherwydd ei bod yn fod dynol ac yn dwyn delwedd Duw beth bynnag arall ydyn nhw. Rydym yn troi at ein gweddiau. Gweddiwn ar y tad. Ar yr eglwys fod yn un wrth dystio er efengl a'i chyhoeddi. Gweddïwn arnat ti, ein Tad. O Dduw, trigar ha. Am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd. Gweddïwrn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Tros y claf, a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hanghenion. Gweddiwrn arna ti ein tad, o dduw, trigar ha. Am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau, ein cyfeillion, a phawb a garwn.

gan ddweud, Dad trugarog, derbyn y gweddïau hyn er mwyn dy Fab, ein Gwaredwr Iesu Grist. Amen. A dwedyn ni gweddi'r arglwydd. Ein Tad, yr hyn wyt yn y nefoedd, sancteiddir denw. Deled dy dernas, gwneled dy wellus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Darwyn ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y meddewn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg. Canys eiddo ti'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae gennym can i ganu. Diolch y tro yma i Archtha Con Andy am canu'r piano ac i ni Naomi unwaith eto am ganu. Dyma Ysblander Brenin Nedd.

Y Sul nesa, bydd dim ond un gwasanaeth unwaith eto fel y wythnos diwetha. Bydd Sara yn arwain gwasanaeth dwyieithog am deg o'r gloch ar fyw ar Facebook. Deg o gloch, Sul nesa gyda Sara am gwasanaeth dwyieithog. Bendithiwch y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, sy'n deiliwng i'w foli a'i ddyrchafu byth bythoedd. Holl alluog a thragoeddol Dduw, roddeist ras i ni dy weision gan gyffesu ac arddel y wir ffydd, i gydnabod gogoniant y Drindod tragoeddol ac addoli'r Undod yn nerth y Dwyfol Fawredd. Cadwn ni'n ddiysgog yn y ffydd hon, a'n hamddiffyn byth rhag pob trallod, trwy Iesu Grist dy Fab, ein Harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a'r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.